Using this and this. Biz this sözüni nägile ulanýarys? This birinji, THIS. Bir görnüşde, ýeke-täk bir zady aýdaňda this diýilýär. Ýöne birden kän bolsa, onda THESE aýdýaň, these diýip. Ýagşy, dowam edýäris. Mysal üçin ot korobkalary goýup example görnüşinde görkezipdirler. Mysal üçin görkezipdirler. Birinji we use these for singular objects. These sözüni biz diňe täk bolan zatlar üçin ulanýarys. Täk bolan zatlary aýtmak üçin. And the, uh, these are the plural. These diýen ikinji aşakdaky bolsa these diýen bolsa Köplük zatlary aýtmak üçin ulanýarys. Mysal üçin, birden kän bolan zatlara. Dowam edýäs. These and these are used as a pronouns. These bilen these pronouns, çalyşma hökmünde ýa çalyşmalar hökmünde ulanylýandyr. When people are things, when people or things Are, near us, mysal üçin, adam ýa-da adamlar ýa-dam zatlar biziň ýakynymyzda, ýanymyzda bolanda, biz şu, this, these-i ulanýandyrys. Mysal üçin, this chocolate is delicious. With chocolate is delicious. Şu şokolad örän tagamly. This is fun. This is fun. Şu wagtky ýagdaýymyz has gowy diýen manyny berýär. This is fun. Bärde uje birinji şokolad ýeke This is fun bolup duran ýagdaýy ýeke, şoň üçin this sözi ulandylar. Indi bärde iki sany surat bar, iki, birden kän bolan zat. Onda These drawings are beautiful, These drawings are beautiful. Şu suratlar gaty owadan diýen manyny berýär. Dowam edýäs. To introduce. birine öz tanşyňyzy, ýanyňyzdakyny tanyşdyrjak bolsaňyz ýa adyny berjek bolsaňyz, diýeli bir ýagdaý. Sen öz dostuň bilen birine gabat gelýäň, ikinji dostuňa. Ikinji dostuň seň ýanyňdakyny tananok. Sen şoň adyny aýtmaly oňa. Sen şoň adyny aýdaňda, This is Daniel. Munuň, şoň, muň ady Daniel diýip aýdýaň. Don't say, Şeýle diýme, These are Mike and Jenny, These are Mike and Jenny diýip aýdyp bilmeýäňiz. Ikisine aýdyp bilmeýäňiz these are sebäbi adam ady. Biri adam. Say, şeýle görnüşde aýdyň, Say, This is Mike and this is Jenny. Hersini aýry-aýry aýtmaly bolýar adam bolanda. Ýa-dam, birini birine introduce edeňizde, tanyşdyranyňyzda hökmany suratda this tip lon ýaly, adam ady bolsun, haýwan bolsun tapawudy ýok. Mysal üçin, this is Mike, bul Mike we this is Jenny, bu-da Jenny. Introduce them separately if you if you use these. Remember this is used for singular objects. This sözi hemişe ýeke-täk birini aýdaňda ýa-da ýeke-täk zady aýdaňda ýa-da ýeke-täk zady görkezeňde this sözi ulanylýandyr. Köplük manyda bolanda bolsa this ikinji are, these are diýip ulanyp gidýänsiňiz. Ýazylyşy tapawut edýändir şu zada üns beriň ýöne aýdylyşy bir ses berýär this this ýöne aýdan wagtyň manysy aýdýan zadyň aýdaňda bir gidýär ýöne yzyndaky goşulma this is ýeke täk these are köplük manyny berýändir mysal üçin iki sany pişik suratda these are my cats bular meniň pişiklerim ýa-da şular meň pişiklerim atlary Mike and Jenny Mike and Jenny atlary Mike we Jenny Dowam edýäs. To introduce ourselves, özümizi birine aýdamyzda, mysal üçin, islendik adama jaň etseňiz, o-da sizi tanamaýan bolsa, birinjilik diýjek berjek zady, soragy, Who is this? Kim bu? Kim siz? Iňlis dilinde jogap berilişi, This is Oliver speaking. Men Oliwer, men gürleşýän siz bilen. Ýa-da, mysal üçin, men Öwez, This is Owez speaking. Öwez gürleýär, Öwez gürleýär bärden. Diýen manyny berýär. Dowam edýär. This, this, that, those with nouns. This, those, that, this, this, that, those with nouns. This sözi, these sözi, that sözi, those sözi atlar bilen bilelikde nähili ulanyp bilýäris? Dowam edýäs. Nouns are words. Nounlar söz bolup gitýändir. Sözlere noun diýilýär. Nouns are words bolanda aýdyşym ýaly at bolup gitýär. Mysal üçin, that are the names of people or objects. Bir zadyň, adamyň ady, ýa-da adamlaryň atlary noun bolup gitýär ýa-da object, obýektiň atlary nouns bolup gitýändir, at bolup gitýändir diýeli. Objects bolanda şu material, stol, stul, ol bulan jansyz materiallara hem noun diýilýändir. So, as you know, we use this, the, these, that and those to show a proximity. Ýene bir ýerde okaýan. So as you know we use these, these, that and those to show a proximity. Biz these, these, that we those sözüni bir ýagdaýy ili bir zady görkezmek üçin ulanýarys. Mysal üçin, This is the same with nouns. This is the same with nouns, atlar bilen deň. Mysal üçin, We use this and this for for people or for things near us. These bilen these-i biz ýanymyzdaky, ýakynymyzdaky zady görkezmek üçin ulanýarys. The, mysal üçin, This is my favorite book. Ýene bir gezek, This is my favorite book. Bul meniň halaýan kitabym. Bir kitap görkezip aýdýaň. Bir kitap bolsa this is my favorite book diýýäň. These are all my favorite books diýip aýdaňda bolsa birden kän kitaby görkezeňde iki sany üç sany on sany tapawudy ýok. These are all my favorite books bularyň hemmesi meniň Halaýan kitabym ýa-da meniň kitaplaryma manyny berýändir. These are all my books. Bularyň hemmesi meniň kitaplarym. These are all my favorite books diýip aýdaňyzda bolsa, favorite sözi goşanyňyzda bolsa, arasyna meniň halaýan kitaplarym bolup gitýändir. Dowam edýäs. That and those. That and those bolanda şol şolar manyny berýändir. Are used for people or things that are not near us. That bilen those biziň ýakynymyzda bolmadyk zatlary görkezmek üçin ili adamlary görkezmek üçin ulanylýandyr. Mysal üçin, What is that noise? What is that noise? Eli bilen görkezip uzakdan ses gelýän bolsa, sen diýýäň ýanyňdaky, What's that noise? Bu nämäň sesi? Who is making all those noises? Mysal üçin, Who is making all those noises? bolanda, kim şo sesleriň hemmesini çykarýar diýip aýdýaňyz. Görşümiz ýaly, those sözi ulanylandyr. So let's so let's use what we what we have learned with the animals from before. So let's use what we have learned with the animals from before. Geliň bolsa indi haýwanlary geçen temamyzda yzrakda öwrenipdik şolary praktika geçireliň. Where, where, where bolanda nirde. Now we can see the connection between these here. Häzir bolsa biz these şul bilen Bärde diýen nemäniň arasyndaky, sözüň arasyndaky birleşigi görüp bileris. As opposite to that there, opposite görnüşinde bolsa aňary aňardaky diýen mysal bilen görüp bileris. Mysal üçin, this dog is here, this, şul, dog, it, bärde diýen manyny berýär. That dog is there, that dog is there, bu, Goňur görnüşdäki, aňarda. Oňa bolsa That dog is there, aňarda, aňarrakda diýen manyny berýändir. Dowam edýän. These cows are here. These sözüni näme haçan ulanýas? Birden köp bolanda. These cows are here. Bu sygyrlar bärde. Those cows are there. Those cows, those köplük dolanylýandyr. Those cows are there. O sygyrlar aňarda, aňarda. Şunluk bilen gadyrdan dostlar biz temamyzy dynýas. Her gezekki aýdyşymyz ýaly hemme ýazan zatlaryňyzy daşyňyzdan okaň, gaýtalaň, ýatlaň. We üstünlik bizi internet yzarlamagy ýatdan çykarmaň siz bilen Öwezmyrat Sapargeldiýew hemmä udaçi bye bye and see you soon a nice day.